Il-lenti tagħna illum lemħet iċ-ċikonja. Aktarx, laqqas li kieku kienet speċi komuni, ċikonja mhux faċli titgawda mill-pubbliku minħabba diversi raġunijiet, apparti li normalment iċ-ċikonja tippreferi postijiet mhux daqstant aċċessibbli bħal widien mimlija qasab u veġetazzjoni, il-kulur tagħha jagħmilha kważi inviżibbli, anki jekk tkun fil-mikxuf, kważi kważi jrid ikollok għajn ta' seqr biex jirnexxilek tilmaha. Kemm qed ħelwa tistaħbem hekk u xek. Miegħi reġandi lil Kelly kif wetkom qabel waqafna għal dawk il-mumenti ta' riklami. Kelly, għandi kurżità kbira x'se tgħidli bl-ingravata, issa reġa' ġiet moda tilbisha. Eżatti.
Eh? Kif tilbisha s-soltu. Eżatt, mhux l-irġiel biss ukoll. Iwa, nisa, ġiet moda nisa rrid ngħidlek. Eżatti. Di li stess sibta minn ċerti shop kienet 1 mhm. euro u kienet għadha ġdida fjamanta, ġifieri vera faċli ssibhom daw ħafna. Kuluri għandha sbieħ.
Ħafna, ħafna, u vera għal da żmien nara vera ideali. Sa tinsa tuża l-istess jew bħal mużajna r-ribin iddaħħala fil-qalziet bħala ċinturin. Okay.
Jiġi effett sabiħ. Huma affarijiet li mhux komuni nużawhom daqshekk. Allura l-fatt li tużahom, anke inti l-istil tiegħek vera jidher differenti. Ekku. Inkella tista' tuża, tilbes flokk, bħalma jkun hemm blouses u jkollhom iċ-ċoff vera kbir. Tilbes lila u tagħmilha m'għonqok u tagħmilha f'ċoff l-istess. Avolja għandha naħa mhix daqs l-oħra. L-effett vera joħroġ ħelu ħafna. Allavolja, għalih, allavolja naħa hija rqaq minn oħra, l-effett vera joħroġ ħelu. Sew. O ċoff fil-verità inti dil parti jisek ħatuża ġifieri essaċċi l-istess. Hmm, qatt ma ħsibta li. U vera u ħafna drabi. U koll għal min iħobb l-affarijiet sentimentali jista' jkun li forsi għandek xi ħaġa tal-papa li ma jkunx għadu miegħek jew tan-nannu u tixtieq iżżomm tifkira tiegħu hija xi ħaġa li wieħed jista' juża. Nistaw per eżempju ndawruha ma' xi handbag ġili jdawru l-scarves ma' handbag. Tista' tipprova, speċjalment jekk. Forsi naqra twila żejjed. Ma tista' tipprova, eżatti, speċjalment jekk tkun naqra wieqfa l-handle tal-basket, vera faċli biex iddawwarha miegħu. L-idejat qatt ma.
Eżatti, tipprova trid. Forsi kollok naqħin tesperimenta. Nara lek xi ħaġa oħra ħdejk. Eżatti, iva.
Dan huwa basket li għamilt jiena, ħittu jiena. Eżatti, ħittu jiena. Kell, l-biċċa ta' barra kienet biċċa, kienet hoodie u kienet imqatta'. Sibtha ġo charity shop ukoll. Kienet imqatta' u ddeċidejt li nixtrih għax. Għoġbok id-disinn?
Eżatt, eħe, ħafna, ħafna, vera għoġobni hekk sajfi. Ara xi ħlew il-handle.
Għamiltu b'għoqda dan, għamilt l-għoqda mbagħad ħidtu wara u fuq ġewwa kelli biċċa materjal li kienet għadha żejda minn proġett ieħor u ddeċidejt li nuża għalih. Bħala nforra.
Eżatti. U malajr għamilt handbag. Ħelu ħelu. Eżatti. Wow, Kelly, impressjonajtni ta' vera. Grazzi ħafna tal-li isam daw il-ħsibijiet tagħna, grazzi tal-li eh, iddedikajt il-ħin għalina wkoll. Nisidnek ta' żen rigal ta' kummerġ ġus minn fuq il-mejda tagħna. Grazzi għall-lum. Illum ix-xema. Grazzi għall-lub djakonija parroċċi. Ħajkolli nsellimlek hawnhekk, insomma jekk trid tista' tiġi daqsxejn miegħi tara x'qed jagħmlu. Ara naqra Kelly, ara x'għamlu. Jiena vera sellimtlek imma issa naħseb anki inti qabditek kurżita tara daqsxejn x'qed isir. Wow, Carlo Cheryl. Bidla totali. Oh. Ħafna kemm sabiħ il-kulur. Mela, l-ewwel tajtuha passata safra. Iva. Eħe.
U raffa. U raffa hekk qed narakom tagħtu bil-pinzel. Issa qed nagħtu waħda Naqra aktar li Rosa.
Rosa, rosa naqra skur. Imma issa se jkolli nsaqsikom tipo x'inhu il-ġist wara da. Mela, Issa, jekk tinnota f'din il-parti ta' hawnhekk, qed nagħti roża mhux qed nagħti eh, kullum kien ġifieri nħalli partit fejn jidher l-isfar. Sewwa. Issa kif innixfu r-roża li ħanamlu ovvjament ħannixfu u nagħtu eh, kulur ieħor, imma dit darba ħan għamluħ bi spray. Fuq ir-roża.
Ġifieri mhux ħan nużaw corn flour, ħan nużaw biss eh, iż-żeba u l-ispray bl-ilma biex inxappuha. Biex noħolqu kulur differenti.
Eżatt, kulur ieħor. U mbagħad ħan ixkatlaw biex nibdew noħorġu ftit l-isfar minn taħt, naqra ir-roża jidher l-emmulaw. Allura joħloq ħafna effetti differenti. U tkun xaġa oriġinali u koll, ġviri miex xaħġa. Kont se nsaqsi l-Kelly jiena, inti ġieli tħajjar tisboħ xi xi materjal għadek jew le? Ġieli għamilt, imma ġifieri normali, mhux b'daqshekk kreattività. Ok, issa forsi dawk idea jkollok xi handbag ma jogħġbokx, tisbaw ukoll, jew beda jitqaxxarlek xi ftit. Vera. Carlo jħobb jagħmilek dik il-bagalja fil-fatt. Straked imqaxxar. Mela, dik kienet bagalja kompletament differenti u Carlo Għamlilha dak id-disinn. Ħelu, ħelu.
Jiġifieri idea tajba li jkun Vera, koll kelli. vera, vera.
Inti ħajjartna nħitu, aħna ħanħajruk tisboħ forsi. Mela, issa wasal il-mument illi naraw x'ħa toħolqilna Gwen. Kulħadd joħloq l-affarijiet differenti. Gwen, x'għamiltilna llum?
Illum ħa nkunu qegħdin nagħmlu riċetta billi nużaw il-gallettini li jkunu irtabu. Ma tantx irtabu.
Għax kif nixtruhom titħanhom.
Toqgħod tikxifni inti. Insomma ta, inti qed tgħid għalija meta nixtruhom tagħmel xi bela te, Ejli, għamil li gallettina. U għamil li te.
Mux ovvja għamil li te, all right. Għamil u l-ek. U mat għamil li gallettina. Ah, kemmu ma tajbin daw daw. Isma ħin. Daw għat ma xtrajna minn għamil ah, li oħra. Nibdew. Eh, nibdew. Għaxi ġem il-paroli. Mela, illum ħanamlu apple crumble.
Dini għal favorita tijak. U il-gallettini huma l-favoriti tijak. U tijak.
U tiegħi, imma l-galettini daw vera jogħġbuk lilek. Jien kollox inħobb.
X'għamilna? Trid tispjegalhom x'għamilt fit-tuffieħ inti u jiena ngħidilhom x'għamilt bil-crumble? Tajjeb, mela, riċetta sempliċi ħafna, kull ma għamilna qbadna tuffieħ, qattajnieh kwadri, kubetti żgħar, żidnielu imgħarfa zokkor ismar, kuċċarina trab tal-kannella u ftit meraq tal-lumi. biex ma jiswitx. U mbagħad morna għal l-iskop tar-riċetta li kien il-gallettini li kienu qed jirtabu. Ma nafx kif. Eh? U x'għamilnilhom? Mela, li għamilnilhom kellna l-gallettini li kienu qegħdin jirtabu sewwa. Nżidnilhom ukoll l-intrita. Il-lews.
Il-lews, skużani, il-lews.

Għal dak li għallu, ġol istonku mux xorta ħajr tabu.
Imma.
Sekonda, un baddija minnija fil-forn għal nofsija. Uġi ċaġek.
Għana, dun parla, ma nifux. Uġi ċaġek. Ekku. Sa, ovvijament.
Naqra sija, my friend. Tajjeb ngħidu wkoll illi nistgħu nużaw din dan it-tip ta' gallettini mhm. bħala bażi ta' cheesecake. Cheesecake. Ġifieri kull ma rridu nagħmlu naqbdu dal-gallettini, nitfnuhom, inżidulhom ftit butir imdewweb u nagħmluhom il-bażi u mbagħad dak li jkun jista' jagħmel iċ-cheesecake li jrid taċ-ċirasa, tal-frawli, tal-kiwi li jiggosta tal-lum. U anke jistgħu wkoll pereżempju din Orajt kif inhi. Tagħmluha ġo taġen, issajruha naqra hekk sakemm tieħu naqra kulur, u mbagħad titfgħuha pereżempju fuq il-ġelat, eh, biex ikollkom naqra dik il-crunch, tistgħu tiklhom waħedhom imma mhux l-iktar ħaġa ideali. Iġifieri tistgħu tagħmlu ħafna affarijiet tkunu versatili billi tużaw il-gallettini li jkunu qegħdin jirtabu. Jien ġieli pereżempju ngħid, ehm, ara dawn pereżempju qegħdin jirtabu. U Meta ħodt il-frott tiegħek ma jinżlulekx, imma mbagħad skop Le, vera, vera. Ma jinżlux, ma jinżlux. Allura, jinżlu ġottem. Imma xorta ma jinżlux bħat-toma normali. Allura. Inċedijilek. Allura jien kont kont ngħid imma x'ħa naqbad nagħmel bihom. Sibna din l-idea u idea perfetta ġifieri. L-importanti kif ngħidu dejjem? Ma naħlux.
Mamma mia, l-lum ma doqtom xirma. Oh, ma morċ id-duqa. Jinfetaħ li vera l-aptit. Iva, u fil-fat ma l-aptit ħanamlu Ħa nimxu għal aptit ieħor. Fil-fatt ħdejja fuq is-sufan għandi lis-Sinjura Chanel Schulz.
Hello Chanel. Mela, Chanel bi professjoni hija edukattriċi. Imma mbagħad għandha l-qalba ħafna x-xogħol li tagħmel mat-tfal. U fil-fatt waqt din is-sensiela aħna qgħadna l-ambjent u l-kreattività. U fejn jidħlu t-tfal importanti ħafna speċjalment minn meta jkunu għadhom. Feta zaħira ħafna, bi wieħed u ieħor milli ma jeta nistgħu nibdew fejn jidħol il-kreattività?
Il-kreattività eh, tibda minn isu sena u nofs il-fuq imma importanti li nibdewhom minn qabel biex jiġu esposti għal ċertu materjal differenti. Eżatt, l-early years. Iva, iva.
Eżatt, ħafna drabi. Fit-twelid sal-ħames snin.
Żgur, fit-twelid, meta jitwildu nibdew libsuhom il-ħwejjeġ it-tfal, ovvjament diġà qegħdin iħossu materjali differenti fuqhom. Ġifieri hawnhekk qegħdin nidħlu aħna fuq l-element tas-sensi. U qed nitkellmu fuq is-sensi kollha mhux biss tal- Li tħoss. Li tħoss. Fil-fatt inti, Chanel, għandek jiena naf, issa inni nafek kważi 20 sena, u naf kemm dawn l-affarijiet huma għal qalbek. Imma fil-fatt inti ġibtilna magħna hawnhekk affarijiet li insibu d-dar. Ħafna drabi jkollna dal-kunċett din l-idea li t-tfal biex Nesponuhom. Biex nesponuhom irridu nonfqu ħafna flus. Imma fil-fatt inti tiġi hawnhekk u tgħidilna m'għandkomx għalfejn. U fil-verità it-tfal iħobbu jilagħbu mix-xejn. Bħal pereżempju r-rolijiet tat-toilet paper. Iktar ma jkunu żgħar iktar ikunu qegħdin hekk fil-verità. karti u jagħmlu l-vapuri u l-ajruplani. Ġifieri fir-realtà vera llum il-ġurnata t-toys, il-ġogarelli hemm ħafna żvilupp fihom, ġifieri xorta importanti. U jbigħu u jħajru u taf inti. Imma ħafna plastik fl-ambjent ukoll. Ukoll, vera, vera. Imma hemm l-element edukattiv ukoll. Fil-fatt saret ħafna popolari fejn kienu ġogarelli tal-injam, pereżempju. Reġgħet ġejja lura. Iva, hu njam differenti. Ġifieri anke kif jinżebaħ jew jew jew jew. Kemm jogħġbuni tal-injam. Issa, Chanel fejn jidħlu s-sensi tiffoka wkoll biex toħloq sensazzjonijiet differenti. Ġifieri pereżempju. Hawnhekk magħna. Ħa nibdew bir-ross. Dan ross u xejn. Eħe, ross, ross.
Dan huwa ross normali, I mean tista' tixtri ross differenti wkoll għax hawn ross irqaq, ross iktar oħxon. U jiena hawnhekk sbaħthom bil-kulur tal-kċina li nużaw fil-kċina. Ettera u jiġi pereżempju ew rrid nuża jisu baħar, mela għamiltu bil-blu. Rrid nuża l-oranġo jien naf għal. Għar-ramel. għar-ramel. U mbagħad fl-aħħar tista' dejjem iżżidhom flimkien u għamil xi ħaġa pereżempju tal-karnival. Ħafna koluri, qed tifhem? Iva. Hawnhekk għandi stilel mhm. li wkoll huwa ġin. Nipoġġu fil-brodu.
Eżatt. Iva, da sbaħtu kannella jiena għaxat forsi nkun irid nagħmel sensory tray eżatt bil-ħaxix. Eh, daw is-sensory trays mhm. fil-fatt x'inhuma eżatt u ħarġu daħlu ħafna nvoga. Mela peress li fl-iżvilupp ta' tfal ejja nibdew minn kif bedajt Karlo minn meta jitwildu nibdew nlebsuhom mela huma tiħossu il-fil differenti tal-ħwejjeġ. Imbagħad importanti li noħorġu bit-trabi ħalli huma jiġu esposti għax-xemx, is-sħana tagħha, il-ħsejjes tal-annimali għasafar u l-ambjent ta' madwarhom sewwa. Issa mbagħad ikun hawn min joħodhom ċertu groups biex huma jiġu iktar esposti għal tfal oħrajn, għal materjal differenti, mużika, biex dejjem il-moħħ ikompli jiżviluppa. Għax huwa kruċjali ħafna meta jkunu babies sal-ewwel sena speċjalment. Issa, dawn it-trays issa ġo play centers, ġo child care centers ikunu kbar mhux ħażin. Jiena ġieli tajt tista' tixtri pereżempju il dik tal-pjanta ta' taħt Il-plattina. Il-plattina, eżatt. Idea tajba. Jew ikollok xi dix, xi dar dawk tal-foil, ġifieri m'hemmx għalfejn toqgħodhom fuq ħafna flus. Jew xi tray.
Eżatt.
Li jkun ftit oħxon wiesa' hekk minn dan. Għoli. Għoli, għoli. Ħalli ma jaqgħux l-affarijiet. U jkun iktar contained. Għalhekk tray hawn minnhom tal-injam hawn dawn bil. Iva. Ikunu ideali fil-verità.
One biex inti qed tgħallem lit-tifla jew lit-tifel li Dan huwa l-post li ħa nagħmlu dan il-mess. Qed tifhem? U tu biex ma joqogħdux jaqgħulek l-affarijiet ukoll, jiġifieri hemm żewġ affarijiet. Ġifieri inti bażikament li qed tgħid mhux biss assensi imma wkoll fejn tidħol dixxiplina. Ukoll, eħe. Ġifieri inti lit-tfal qed turihom qed tgħidilhom isma' hawnhekk dan huwa l-ispazju fejn ħa nagħmlu straġi. Eżatt. Imma hawnhekk biss.
Eżatt, eżatt.
Issa forsi Min qed jarana jew hekk forsi qed jgħid u qed tiġini f'rasi jien ukoll. Imma jekk jibilgħuhom it-tfal pereżempju għax żgħar għax huma affarijiet mela, żgħar.
Ovvjament dejjem irid ikun hemm adult magħhom. Sewwa. Sewwa, issa aħna nippruvaw nużaw affarijiet naturali kemm jista' jkun imma still mhux għax ikun natural huwa tajjeb lanqas. Issa f'dan il-każ peress li għandna aġin u aġin mhux imsajjar, mhm. xorta trid toqgħod attent Għax it-tfal dak f'dik l-età dejjem jippruvaw idaħħlu ġo ħalqhom. Inkella forsi tista' tuża għaġin li jkun iktar kbir. Tis, tista' mela mela mela mela jiena jiena nuża għaġin kull size u tista' wkoll issajru pereżempju l-ispagetti, ġieli għamilnieh insajruh nagħtuh il-kulur U mbagħad huma joqogħdu jafġu fih hekk. Sew, ħelwa. Jiġi l-kulur titfawh ġol misħum biex tallih fil-kulur. Eżatt, eżatt. U jiġi bil-kulur. U jiġi bil-kulur.
U tista' tagħmel pereżempju r-rainbow. U batu ma jibqax rainbow jiġi ħaġa waħda.
Taffiċa, kif nagħmel Ma dik l-avventura.
Importanti ħafna li għax jekk huma ma jiġux esposti għal materjal differenti, dan Ħa jirrifletti fil-karattru tagħhom meta jikber. Min ħa jkun iktar riservat, minn ċertu sitwazzjonijiet idejquh, allura aħna nippruvaw li eh, natuhom kemm jista' jkun affarijiet differenti ħalli huma jkunu lesti għal ħajja ta' barra. Huma fajt li nsibhom fil-kċina tagħna wkoll. Eżatt, issa, mela dawn Prattikament dawn l-affarijiet, fil-fatt hawnhekk għandna l-aġin li huwa ikbar.
Huwa ikbar, huwa blu. Ġifieri dawn apparti li inti meta ħadd misshom għandek diġà it-texture tiegħu li hija differenti minn aġin ieħor. Mhm. Tajjeb. U daw jissimbolizzaw affarijiet oħrajn. Semmejt pereżempju il-baħar, semmejt ir-ramel. U kif din tiġi interpretata mat-tfal li dan pereżempju huwa l-baħar. Fis-sens, mela, aħna qegħdin għandna għandna żewġ tfal quddiemna, qegħdin id-dar, qegħdin nagħmluhom dawn l-affarijiet. Kemm jgħin mhux biss li jmissu imma wkoll li tgħidilhom. Eżatt. Infatti, Aħna dejjem ngħidulhom, ngħidulhom meta dduru mat-trabi tagħkom jew mat-tfal tagħkom, anke trabi, jiġifieri dawn mhux qegħdin jitkellmu, imma importanti li ngħidulhom din hija x-xemx, ix-xemx safra, bil-Malti, bl-Ingliż, biex tixtieq. Imma importanti li ngħidulhom x'qed jaraw. Jekk dan huwa blu, il-baħar blu, ħalli huma jibdew eventually jagħmlu l-connection. U jekk inti urejt dan il-blu, per eżempju, mbagħad urejt blu ieħor, huma jafu li l-baħar blu. U da jiġi wkoll mill-kodba li naqrawlhom, ġifieri huma dejjem qegħdin jaraw dawn il-natural colors. tan-natura, l-blu, l-aħdar, kannella.
Ġifieri dan li qegħdin ngħidu aħna dan kollu huwa marbut ukoll ma' parti mill-edukazzjoni tat-tfal. Mela. Ġifieri aħna mhux biex it-tfal joqogħdu kwieti nagħmlulhom da tray u nħalluhom jgħabdu u nitilqu 'l hemm. Le, xejn. Ġifieri irridu nimxu magħhom pass pass u jien għalija jiena rajt il-ħuti jikbru, rajt in-neputijiet jikbru, huwa wieħed mill-isbaħ żminijiet li tara t-tfal jiżviluppaw. U għalija huwa importanti ħafna li l-ġenituri jkunu preżenti biex jaraw dan l-iżvilupp qed iseħħ. Mhux xi ħaġa li pereżempju qed nistgħu jkollna n-nursery, jista' jkollna l-iskola eventwalment. Allura speċi Ma tarahomx, mhux qed tmur magħhom. Eżatt, mhux qed.
Allura dak il-ħin u dawk il-mumenti huma importanti ħafna biex aħna kemm jista' jkun napprezzaw l-iżvilupp. Eżatt.
Issa, ħaġa oħra, u qed nara dan jiena. Dak huwa glitter. Mhm. U għal xiex nużawh? Iħobbu l-glitter, eh? eh Bil-fors, bil-fors, għax eh, meta konna għedin nizbaw il-ħajt, ġiviri beda juhu l-glitter minn mal-ħajt u jamlu mawit u jamel midu, għetlu jissaħ tintela bil-glitter. Mela, il-glitter għonek, kif għedin najdu, għanna laġin, tista tuża shaving foam. Ukoll tista' tuża żebgħa eh, li tagħmilha bil-food coloring stess u dejjem iżid ftit ħalli hu jolqot lajnejn il-glitter. Miegħu.
Eżatt. Jiġifieri jiena ġibtu bħala iżid mal-affarijiet. Sew.
Tista' taqbdu Tufi trejnek. Importanti li tkun barra. Zgur, zgur, zgur, zgur, kwa. U ma tibda tisma t-twezzi għax tara tfal kolla, koll il-elxu mi wara l-bits. Issa, l-aħħar ħaġa għax dat nibdew nikkonkludu din il-parti na vera nħu pjaċir għal kumma xanel. L-ewwel ħaġa jinnu jinaqblu ħafna fejn jidħol element kreattiv. Allura, b'xi mod.
Iva, iva.
U li jitkomplu tispirawni u t-tuni li d-dejat. Le, mux għax bijak li, ta' tiħux għalli. Le, na, eh. le, rajt, u għew, għew, rajt, le, maħġalija. Imma per eżempju waqt li kont qed titkellmu bdejt naromek u dimjet huwa metodu tajjeb ukoll kif tallem il-kuluri li tfal. Mela. Speċjalment feta żgħira. Ħafna, ħafna.
Għax inti per eżempju meta tibda bil-kulur, Jekk immorru għal babies u x'ħa nuruhom, ħa nibdew bl-iswed u bl-abjad għax irid ikun hemm kuntrast. Sew. Sewwa. Issa tgħidli da kif ta' baby ta' erba' xhur ħa turih sensory tray. Jekk pereżempju jkun hemm ix-shaving foam jew ikun hemm ir-ross ta' ħġieġa textured minnu, mela taqbad saqajh u jmissu saqajh. M'hemmx għalfejn bilfors bl-idejha x'qed da tgħidx. L-idej ħa jkunu għedin maluqin. U iktar ma jikbru inti tal-limon, per eżempju, l-aħdar, kif ħanamlu l-aħdar? L-isfar u l-blu. Wow, interessanti, jina nasib li nishtiq li nkomplu nesplora uħda s-sujġet fil-fat. Iva, Iva, fil-fat, ċanel nisinu biex tkun maħna għal-program li jmiss. Għall-ħar program, ġirħana l-unaqra aktar bil-kbir. Mena unek Ma fidlinna xejn ħlief.
Niefqu ftit għal riklami imbagħad inkomplu.